Vawin chu ka YouTube channel min lo en sak thin tu te thil pakhat ka rawn present hlawk ang che u. Ka YouTube channel na ka zauh sak theu tu pawl an za ten a thil pakhat te ka rawn lo present duak ding i chumi chu ziang mi si ti le khawn video ziang video kal download thei dan eng video pawh download theih na kha kan zir ho lawk dawn ni rei lo te in. Eng video pawh film pawh ni se hla pawh ni se duh duh download theihna hei a tlangpui chuanin play store ah hianin chutiang soft word chu a awm ve deuh vek ta mahsela chutiang play store a mi ah hi chuanin a famkim tho a mahse hei ai tha zawk. Keimah hman thin tha zawk han tih ila a tha ber ka tihna chu ni chuang lo a, a tha bik ka tihna chu si chuang lo nan kemah hi hman theuh mia si ruangah khami kha Malteng a rawn rel duak ding hi inrak zauh sak ding ka rawn lo nghenhai si, min lo en sak vek tun ka rawn nghen che u. Google ah hian an lut phawt mai la a, tah hianin search box ah hianin hei kei chu ka hman tawh avangin a awm vek ta hei, mahse nang ni chuan la nei lo pawh ni maithei a, a nei tawh te pawh an awm maithei a hei, a hnuaiah a in a awm sa vek hi maw, mahse kan han tap nawn leh kher ang e. Ka hawn ngan, ka hawn ngan nawn sal kher ding aw chulaw a chun a ngan dan tla kha aa harsa deuh tla kan awm panga ho thu sorry ho thu a ho thu dawng dawng lawt. How to download Google Google video si hei hi ita panga search box hi hei kalang hi mi hina ngan dingi search box hi hin hi navon search hi ding search la ti chuan heta hina lo omanga ti hian hei Tah hian en ula tih hian en thla ula. A hnuaiah hei video download dar tih leh youtube aw all video download dar tih hi hei hi in download phawt ang in neih phawt ang ai ta kei chu ka neih tawh vangin download ngai tawh lo ta chuang chuan in hei hi in neih phawt ang hi min an neih phawt a tul all video download dar tih min an neih ding hi min an neih thluh hnu lawngah kan nan duh duh video kha download thei Kei chu ka neih zo ruang ah open lawk in ang a, kei chu ka neih tawh avang in open kha open chauh kha ni mai. An open ang a, tah hian in aw kan duh duh video kan zawng dawn a ni, tah hian i duh duh eng video pawh kha i zawng thei maw? Aw chuan in hei. Google a awm leh YouTube vel a awm zawng zawng kha chu i download thei vek tihna a nih chu. Tah hian in engtin nge aw a ni zawh dang Mizo hla nai hian na duh duh video na download thei chu ruangah awlsam deuh mi kan vawn hawl ta ding aw Mizo hla kan tih ding Mizo hla i tih ang aw tah hian in search lah tah hianin. Mizo hla Elizabeth zo dinpui hei hi download thin ang aw hei hi an play la net a muang deuh hlek a nih hi hei hi kan download ang hei hetah hian download na awm helai dinglam hnuai lampangah hei fei a sen te awm hi maw a sen bial hi. a sen bial hi hei hi han thu keuh la hi hian hmet dup a la vawrh lam eh hnuai lam kil te fei te hian a hmet ding i a kai thu keuh chuan tihian a lo lang ang a umm hetah hian hei-- Ding lampangah a vei lampangah hian in hei fei te awm leh hi maw hei dilip te awm ta awm vek ta pathum a awm tlar ta a chuan chuan helai a sir ber a mi hi vei lampang hi tih lampang hi fei te awm hi na hmet sal deuh vawi khat pen a rawn hmet sal ding hi a hmu tang a ti khan dawng lo zo der. Zo ni nghal miah mai mi te khan an sam lutuk. Kha kha khawiah nge a awm kan download kha tih chuanin hetah kan en chin dawn nia aw video ah hian umm. zai thiam hle mai mizo zai chuan he nu hi thiam ka tih pawng tak a ni mizo hla saka chu he nu hi thiam ka ti pam si.

duh tawk phawt ang aw mang tha vek ule kan duh tawk phawt aw nan za te mang tha raw ei tha ule chei tui vek ule